Hemmäňize salam, men Ataş Mämedow. Bu wideomda siz bilen geçen wideoda-da aýdyşym ýaly, mysal görnüşinde e, çyzgylar çyzarys, gören sapaklarymyza özleşdirmek niýeti bilen. Şu ýerde internetden ýene tapan bir sany çyzgylarymdan biri. Şu ýerde görýän bolsaňyz, geçenki çyzan çyzgymyzdan tapawutlykda belli bir her dişiň arasynda boşluk ýok, dişler biri-biriniň dowamy bolup gidýär. Şu ýerde görşüňiz ýaly zigzag çyzgylar görnüşinde. Şu ýerde şu çyzgyny biz çyzarys. Hat dogrusy nähiliräk çyzylýandygyny size görkezmek isleýän. Onda başlalyň. Geldim AutoCAD-e. Has dogrusy men ilki nähili görnüşde men çyzgyny çyzyp bilen, nähili algoritmi bilen dowam edip biler. Elbetde ilki men daşky ramkamy çykarmak isleýän ilki şu ýerdäki zigzag çyzgylary. Biraz ýakynlaşaýyn. Şu ýerde görýän çyzgylarymyzy dişlemmiz astynda çarhyň. Ilki Men şu daşky üç sany circle-yň ölçeglerini bilmeli bolýan. Şu ýerde maňa berlipdir, iki ýüz ýetmiş iki fisi merkezinden merkezine iki ýüz ýetmiş iki, iki ýüz altmyş üç, iki ýüz elli alty ýaly. Gelip men ilki şu üç çyzgymy çyzaýyn, soňam dişleri çyzmaga başlaýyn. Geldim AutoCAD-e, Center diýdim. Islendik bir nokatdan tutup center dedim. Ha, türkmenlik klawiatura center. Tuttum. E, Näçedi? 272. E, Bilýänsiňiz, e, AutoCAD-de radius berip bilýär, fini berip bilemok. 272 böl 2 dedim radiusyny bermek üçin. Ýene enter dedim. Geldim şu ýerden. Ölçegim näçedi? Iki ýüz altmyş üç. Iki ýüz altmyş üç böl iki. Ýene geldim. Iki ýüz elli altylyk. Enter diýdim. Geldim. Iki ýüz elli alty böl iki. Tak, men şeýle çyzyň. Daşky sörkülemi çyzdym. Indi şu ýerde bize şeýleräk bir zat gerek. Biz şulaň think biz şu çyzgynça çyzjak wagtymyz şu töwerekdäki şu yzyderli dowam edýän dişleri biz çyzjak wagtymyz hemmesini çyzmagymyza gerek ýok muny bilýäňiz polar array bilen biz töweregiň töwerek görnüşini köpeldip bilýär. Ýöne biz şu ýerdäki nämäni ilki çyzmaly, nämäni köpeltmelidigimizi esasy bilmeli. Meselem, şu ýerden has e, ýakynlaşdyryp seretsek, dişleri barada bize birki maglumat berlen. Meselem, bize diýýär, şu içki iki ýüz elli altylyk circle-dan iki ýüz, iki ýüz kyrk ýedi ýarymlyk şeýleräk bir çyzgylar çyzlan. Aslynda şular dişlerimiz biziň zigzag görnüşinde çyzlan dik çyzgylar. Ýöne näme tapawudy bar? Soň şu burçlara we şu burçlara fillet berlen, nol sekizlik Şu ýerde görýän bolsaňyz, Reno No sekiz diýipdir. Meselem, men şuny iň ýokardan çyzmak isleýän. Geldim şeýleräk, merkezinden bir çyzgy çyzdym ilki. Enter diýdim. Men içki circle-ym şul. Men bir dişi çyzmak isleýän, meselem, şular ýalyrak bir görnüşde bir çyzgy bolar. Men şu çyzgyny çyzjak bolsam, ölçegime hökman her şu çyzgydan geçse bolýar. Berilmändirem kän bolup. Gerekli zadam ýok. Islendik. Ony enter diýdim. Ondan soň taba basdym. Dereje bermek üçin näçe derejelik bir ugry saýlamaly. Şu ýerde şular ýaly bir ýagdaý bar. Jemi 47 Ýarymlyk bir dereje berlen şularyň arasynda. Men şular ýaly bir zat etsem. Şuň merkezinden geçýän bir sany çyzgy çyzsam, dikine, şuň merkezine dik bir görnüşde geçýän bir sany çyzgy çyzsam, edil şol şu derejäni göni ikä böler. Şeýdilärmi? Kyrk ýedi ýarymy göni ikä böler. Men şony şeýleräk. Kalkulator diýdim. Näçe? Kyrk ýedi ýarym böl ikä näçe? Ýigrimi üç ýetmişäşlik. Şeýlemi? Men şuny edip bilýän. Şol çyzgyny, ölçegini bilmek üçin. Men şuň togsan nuny bilýän, göni dik çykamda. Togsandan men şol ýigrimi iki ýetmişäşigi aýyran ýagdaýymda, men şu çyzgyny çyzýan. Edil şon ýaly, togsana men ýigrimi iki ýetmişäşi goşup şu tarapa-da çyzgy çyzan ýagdaýymda, men arasy kyrk ýedi ýarymlyk bir

Orta modda hem bolan ýaly indi polar modda hem bolar ýaly bolan ýaly indi orta modda bilýän bolsaňyz diňe ýokaryk hem diňe gapdala çyzgylar çyzyp bilýäs polar modda diňe berlen şular ýaly görnüşdäki togsan belli bir derejelerde biz çyzgylar çyzyp bilýäs tab basyp klawiaturadan tab düwmesini basyp biz öz islän ölçegimize derejämize zorlap bilýäs polarda bolan ýagdaýynda-da ortada bolan ýagdaýynda geldim 60 alty näçe diýdim täzeden söredeýin 60 alty ýigrimi bäş nokat ýigrimi bäş enter diýdim we şeýleräk bir çyzgy çyzdym enter täze bir çyzgy şu tarapa da çyzmama geregi ýok men simmetrik görnüşde çyzgymy aýnalap bilýän me enter diýdim geldim obýektimi saýladym soň şu nokatdan şu nokada çyz diýdim erase source object source object no diýdim Geldim. Sere enter enter diýdim. Şu ýerini men artykmaçlykdan aýyrdym. Enter diýdim. Maňa ýene biraz çyzgyny dowam etmek gerek. Zynjyr görnüşini çyzmak üçin şu zigzag zynjyr däl-de zigzag çyzgyny çyzmak üçin. Oň üçin hem nähiliräk ýagdaý? Men şu çyzgyny e, ýene şu çyzgyny edişim ýaly men mirrorlap bilýän. Oň üçin hem edil şu çyzgydan e, merkeze dik geçýän bir Maňa çyzy gerek bolýar. Geldim, şuny kod saýladym, enter diýdim. Ne enter diýdim. Şuny saýladym, enter diýdim. Şuny kod tutdum, aşak tarap çekdim. Al diýdim. Indi Geldim şunu delete boldum. Indi bize ýene biri gerek bolup bilermi? Gerek bolup biler ýene birini men şardan çyzaýyn. O enter dedim. Enter. Ne enter. Şunu tut al. Şu yerden aynala. Yok. Geldim. Men şu burçlara filet bermeli bolýar. Fe bir minut. Fe enter, re enter diýdim. Radiuslama men seretýän ölçeglerde. Şu ýerde e, re 08'lik bir radiuslar beripdir. Hem içine, hem daşyna. Şu ýerde görýänsiňiz, hem içki, hem daşky radiuslarymyz 08. Geldim. 0 8 enter diýdim. Geldim, şulary saýladym. Ýene enter diýdim. Geldim, şulary saýladym. Ýene enter diýdim. Geldim, şulary saýladym. Indi men aslynda şuny edip bilýän, artykmaç ýerleri men e, aýryp Asosy poz bilýän. Näme üçin pozjak bolsaň etdiň diýmegiňiz ahmal. Şular ýaly sebäpden etdim. Aslynda maňa şu çyzgy, şu çyzgy, onsoň şu çyzgy, onsoň şu çyzgy maňa hökman däl. Hökman däl aslynda şu hökman, şu maňa gerek. Geldim şuny çykardym. Şu çyzgy ýeri maňa ýeterlik diýýär. Ýöne maňa şular ýaly bir sebäpden etdim muny. Şu ýerdäki filiti almak üçin we şu çyzgynyň şu ýerik filit beren ýagdaýynda şu ýerik çenli şu nokatdan alyp şu nokada çenli kesýär. Has dogrusy şu çekýär. Şol görnüşi almak üçin dikine geçýän bir çyzgy meň kömegime ýaranok. Şular ýaly görnüşde şu çyzgy maňa gerekligi üçin men etdim. Geldim delete basyp bozdum. Indi şular ýaly bir ýagdaý bar. şu çyzgyda, şu zigzag çyzgysynda e, meniň ýokarky çyzgym bar. E, saga ýatyk çyzgym bar. Aşaky e, filetim bar we şu çyzgym bar. Maňa gerekli hemme zat şu ýerde bar aslynda. Şu çyzgydan men Polar Array bilen dişlerimi çykaryp bilýän. Geldim, saýladym Polar Array'imi. Şu görnüşde saýladym. Enter diýdim. Şuna köp saýladym. Indi şu ýerde şular ýaly bir ýagdaý bar. Bize hiç ýyly e, näçe sany Polar Array bilen köpeltmelidigini bize aýdanok ýa-da näçe sany dişiň barlygyny bize aýdanok hiç ýyly. E, şu ýerde görýän. Çyzgyňyz. Diňe bize dişiň ölçegleri berlen. Biz şu ýerde näme edip bilýäs? Barlap, barlap biz belli bir ölçegi tapmaly bolýar aslynda. Ony hem nähiliräk görnüşde, meselem, şu ýerden items-y ýa-da between-den hem tapyp bilersiňiz. Ýöne items-den tapsaňyz has gowy sebäbi has kiçi sanlar bilen işleşýär. Geldim, meselem, näçe bolmak isleýän? 50 men barlap görmek isleýän, 50 enter diýdim. Ýok ýetenok maňa köpräk gerek. Altmyş, enter diýdim. Ýene gerek. Ýetmiş bäş diýdim. Ýene gerek. Ýüz diýsem kän bolarmy? Ýene bir az maňa gerek. Ýüz on enter diýdim. Biraz ýakynlaşaýyn.

Şu ýerde görýän bu görşüňiz ýaly çyzgymyz biri-biriniň üstüne oturdy. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Şol aslynda biz gerekli ölçeg berilmedik ýagdaýynda özümiz barlap barlap tapmaly bolýarsa enter basyp ýapdym. Şu ýerde görşüňiz ýaly çyzgy tamam. Nähili hakady şular ýaly bir ýagdaý bar. Ýaňky saga basan ýagdaýyňyzdan ölçeg berlen ýagdaýynda size başyňyza gelip biläýjek bir meseleden söz etsem. Şu bir minut. Şu ýerden file menusyndan e, Drive Utilities'den Units'e girip e, şu ýerde berýän ölçegleriňiziň Noldan soň näçe sany ölçeg berip bilýäň? Meselem, bitin sanlar, meselem, on bitin ýüzde on bäş ýalyrak. Şolar ýaly oturdan soň, ýa-da nokatdan soň hem sanlar, ölçegler dowam etýän bolsa, şu ýerden üýtgedip bilýäňiz. Meselem, şuny beren ýagdaýymyzda diňe biz bitin sanlary girip bilýäs. Şuny beren ýagdaýymyzda ondan bitin ýalyrak. Ýa-da şuny beren ýagdaýymyzda ýüzde pylança ýaly ölçegleri berip biler. Şu ýagdaýda berip bilersiňiz, üýtgedip bilersiňiz eger ýazyp bilmedik ýagdaýyňyzda. We öňki wideolarymdan ýadyňyzda galan bolsa, şu ýerden men käte ölçeýärdim. Nä dogry çyzlanmy ýa-da ýalňyş çyzlanmy, dogrulygyny men bilmek üçin ölçeýärdim şu ýerden. Ýöne şular ýaly bir ýagdaý bardyr, ýadyňyzda galsyn. Annotations bölümi üýtgedilip bilinýän bir bölümdir. Siziň ölçegleriňizi dogry görnüşde görkezmän biler. Size eger siz ýalňyşlyk bilen üýtgedýän ýagdaýyňyzda ýa-da default gelýän sazlamalary başgaçarak bolup biler. Ýöne şu ýerden measure-dan siz gelip ölçäp bilersiňiz. Measure hiç hili hiç hili däl-de aňsat-aňsat üýtgedilmeýän bir sazlamalary bar. Şu ýerden gelip meselem angle diýip men şu çyzgy bilen şu çyzgyň arasyny ölçe diýen ýagdaýymda 47 ýarym şu ýerdäki 47 ýarym Çyzgyn. Hemmesiniňem arasy şolar ýaly. Meselem, Escape diýdim, ýene Enter diýdim. Şuň bilen şuň arasyny ölçemek isleýän ters tarapyny şeýleräk bolýar. Measure diýdim. Measure-dan da. Meselem, radius diýip Şunu ölçäp bilersiňiz. Meselem, şöyle radius 0,8 berilipdir. Bir seçerek e, şöyle oturmadyk yer barmı çyzgıda? Men gözüme görünmedi. Gözüme görünmedi. Hawa, men dişlemi şu yerde tamamladım. Indi çyzgyn has e, gyzykly yer geldi. Has aňsadrak. Aslında Çyzylyş usulyny bilen ýagdaýyňda çyzygyň hiç ýerem kyn däl, agyr däl ýöne barlap-barlap tapmaly bolansoň şu dişleriň ölçegleri berilmänsoň birazjyk wagtyňy alýan bir bölüm. Şu ýerde bize şular ýaly görnüşde deşikler bar şu ýerde oýuklar geçen çyzan Çarhymyzda-da hem bar şolar ýaly bir ýagdaý. Meselem, şu çyzgylary men çyzmak isleýän. Şu ýerde şular ýaly bir ýagdaý bar. Meselem, bize ölçeg berlipdir. Şu merkez çyzgysyndan merkezden ýokary kyrk dokuz ýokarda kyrk dokuz we şu merkezden hem kyrk bäş çepe nokatdan başlap näçe çyzypdyr? Otuzlyk bir çyzgy çyzypdyr. Otuz derejelik şu ýerde. We soň şu ýerden geçýän Serediň. Fi-si iki ýüz ýigrimi alty bolan circle bilen birleşipdir we şoň birleşen ýerlerinden göni ýokaryk hem şo nokatdan göni ýokaryk diklini hem şeýle çyzgy çyzypdyr. Üçüsiniň birleşme nokatlary şu çyzgyny emele getiripdir. We şondan soň şu burçlara biz fieldleri berip şu çyzgyny çykaryp bilýäris. Şu ýerden men çyzgymy dowam edeýin. Şu Boşlugy çykaralyň indi. Kyrk dokuz ýokaryk diýýär, kyrk bäş içerik diýýär. Şu ýerden AutoCAD-e geldim. Şu ýerden men ilki bir Ortamod açayım. Şöyle sırasını ilki. Ee, son Iki müň sorkudan geçirip bilen. Circle näçe diýýär? Iki ýüz ýigrimi alty. Geldim AutoCAD-e, Say Enter diýdim. Nokat tutdum. Iki ýüz ýigrimi alty böl ikä. Şu ýerden ýene line diýdim. Ýokaryk tarap git. Näçe gitmelilik? 49 gitmelilik. Kyrkdokuz. Tak. Kyrkdokuz. Enter diýdim. Soň näçe diýdi? Kyrk bäş diýdimi? Kyrk bäş. Enter diýdim. Şu ýerden men göni ýokary şular ýaly Togsan derejä çykardym. Enter diýdim. Ýene Enter diýdim. Şu nokatdan tutdum. Şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Tap 30 dereje diýdim. Şu ýere gabat gelen eken. Enter diýip ýapdym. Şu ýere geldim. X Enter diýdim. Şuny saýladym we şu çyzgyny extend diýdim. Uzat diýdim. Geldim. Tere enter enter diýip şu artyk başlygy pozdum. Onda şuny post bilen başga geldim şu çyzgyny delete edip pozdum. Indi Maňa ýeke etmeli zadym, şu ýerdäki dokuz ýarymlyk, dokuz ýarymlyk, dokuz ýarymlyk radiuslaryny bersem maňa ýeterlik. We ondan soň bir, iki, üç, dört, bäş, alty sany görnüşde polar array bilen köpeltmek galýar. Geldim. Enter, enter, dokuz ýarym enter diýdim. Geldim. Şu çyzgyny saýladym. Ýene enter diýdim. Şu çyzgyny saýladym. Ýene enter diýip şu çyzgy bilen şu çyzgyny saýladym. Indi geldim şu ýerden ereýi saýladym. Şu çyzgyny saýla diýdim. Enter diýdim. Merkez nokadyndan şuny saýladym. 6 sany enter. Tamam. Gelin şuny delete basyp bozdum. Indi näme galdy? Şu ýerdäki kijijik circle-ym galdy. Fisi on eken. Bir minut. Içki radiusy ýüz dört diýýär. Ilki men şony çyzaýyn. Center diýdim. Ýüz dört böl ikä enter diýdim. Ulurak boldumy ýa meň göwnümemi? Ha dogry. Içgem segsen eken. Ýene kyrk bolar. Ýene C enter diýdim. Radiusy bir minut. Hawa, radiusy näçe bolar? 5 bolar. Geldim näçe santy bar bir iki üç dört bäş alty santy bar ondanam geldim ereý diýdim şuny saýladym enter diýdim merkezine kodunam gelip saýladym alty sany enter şu ýerde indi men gelip şu circlemy delete'ledim şu circlymam delete'ledim we Maňa şeýleräk bir çyzgy geldi. Gysgaça şeýleräk, şu görnüşdäki dişleri çyzmak üçin polar arraýyň üýtgeşigräk bir görnüşini gördük. Çyzgy çyzmak üçin, şu zigzaglary çyzmak üçin. Indiki wideolarymyzda-da Ol tekede biz dowam ederis. Häzirlikçe şeýleräk. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk. Hemmäňize hoş sag boluň.